नमस्कार मिथिला आइ अहाँ सबके मिथिलाक किछु गाछी कलम देखे बहुत लोग मिथिलाके लोकसब जे बाहर रहै छी हुनका अपन अपन गाछी कलम सबके कनि याद अबैत रहै छै गाछी कलम केहन छै नहि छै तऽ आइ सोचलिए जे अहाँ सबके कनि गाछे कलम देखाबी ओना तऽ आब एखन आमके सीजन खतम भऽ गेल गाछी नहि कतौ आम नहि भेटत लेकिन गाछी तऽ छै गाछीमे लोग अबै छै लेकिन हमरा जे छै से हम छलहुँ बाहर छलहुँ हेँ दिल्ली छलहुँ हेँ तैं आमके सीजनमे अहाँ सबके गाछी नहि देखा पेलहुँ आब तैयो एखन एलहुँ हेँ देखा दै छी फेर आम फड़तै तऽ अगिला साल फेर आम सबके सीजन देखायब आमके मौसममे केहन गाछी रहै छै एखन तऽ पूरा सुनसान गाछी भेटत कतौ केओ नहि रहै छै गाछी कलममे हँ गाछी कलममे किछु लोक रहै छै जे दुपहरिया खनके माल जाल रहै छै बकरी बाली सब ई सब रहै छै गाछी कलममे हँ जानि तानि बाली सब लेकिन ओना लोग अपना गाछी कलम एखन नहि अबै छै आब देखाबै छी अपन गाछ सब अपन पुराना गाछ पुराना जमाना के जे गाछ सब छै ओ सब देखबै छी फेर नया गाछ सब सेहो देखायब ई जे गाछ देखै छियै ई दुनू गाछ बम्बई के गाछ छै बहुत पुराना गाछ छै देखै छियै एकदम बहुत विशाल गाछ छै ई बम्बई के दुनू गाछ बड़ी विशाल गाछ छै बड्ड आम फड़ै छै एहि बेर ओना कम फड़ल छलै एहि बेर नहि फड़ल छलै किछो एहि बेर तऽ पूरा गाछिए नहि कतहु आम नहि फड़लैए तऽ एहिमे कतऽ फड़तै हँ एहि बेर गाम घर नहि कतहु आमे नहि फड़लैए बेसी कोनो कोनो गाममे बड्ड फड़लै लेकिन एहि बेर मतलब कोनो कोनो गाममे कनिको नहि फड़लै साफे नहि फड़लैए तऽ तहिना हमरो सबके गाछीमे कतहु किछु फल तल छलैए सेहो बात छलैए हँ

देखै छियै छोटका गाछ सब सेहो लगेने छियै एखन ई नहि बढ़लैए बहुत दिन भऽ गेलै एकरा लगबै छियै लगेने तऽ छियै लेकिन ततेक बकरी बाली सब जानू सब जे छै से अहाँके सबटाके अहाँके नीचे से खा जाइ छै परेशानी करै छै गाछ नहि बढ़ि पबै छै तैयो एकरा तैयो केनाहितो केनाहितो धीरे धीरे बढ़लैए

घेरल केओ रहऽ नहि दै छै सब तोड़ि फाड़ि कऽ सबटा के अथी कऽ दै छै बुझलियै देखियौ कते नीक नजारा होइ छै गाछी मे आ आम के सीजन जहन रहै छै आओर नीक चारू कात लोक सब जे भरल रहै छै चारू कात एमहर ओमहर जेना बुझाएत कते नीक लगैत रहै छै आम के सीजन मे एखन देखै छियै पूरा सुनसान देखै छियै कतौ केओ नहि छै एखन कतौ केओ नहि छै एखन बस एकटा हमर साइकिल लागल अछि हम एलहुॅं हैं तऽ नहि तऽ कतौ केओ देखै छियै चारू कात कतौ केओ नहि छै जंगल गाछी मे हँ वएह दुपहरिया मे जे आयब तऽ पूरा लोक भरल रहत अहाँके महिष बला सब बकरी बाली सब पूरा भरल रहै छै गाछी मे चलू तहन अहाँ सबके गाछी तऽ देखेलहुँ आ एतै बाजुएमे छथिन ब्रह्म बाबा ब्रह्म स्थान चलू ब्रह्म बाबाके सेहो दर्शन दर्शन करबै छी अहाँ सबके ब्रह्म स्थान ओहो बहुत विकसित भेलैए चारू कात बाउण्ड्री भऽ गेलै रोड सब बनि गेलैए ब्रह्म बाबाके मकान सब सेहो बनलैए चलू देखबै छी ब्रह्म स्थानमे सेहो चलै छी चलू हँ तऽ देखियौ ई छै ब्रह्म बाबा स्थानके प्रवेश द्वार ओहि बाटे हमसभ प्रवेश करब आओर चलू अहाँ सभके ब्रह्म बाबाके दर्शन करबै छी आबि गेल छी अन्दर चलू ई जय ब्रह्म बाबा ब्रह्म बाबाके दर- स्थानमे आबि गेल छी सबके दर्शन करू जे केओ बाहर रहै छी गाँवमे नहि रहै छी से सब तऽ दर्शन कऽ लिअ आ देखै छियै कतेक सुन्दर लागि रहल छै चारू कात पूरा बाउंड्री उंड्री कयल छै देखै छियै एकटा ई मकान बनायल छै कोनो काज ताज होइ छै ब्रह्म स्थानमे यदि कोनो काज होइ छै ट्रेक्शनक कार्य एहिमे सभ सामान तामान राखल जाइ छै सड़क काज होइ छै नहि कोनो अर जाम भेलै चाहे किछु भेलै कोनो पूजा पाठ होइ छै ताहिके लेल ई बनाओल गेलैए घर बड़ी बढ़िआँ व्यवस्था छै देखै छियै चारू कात पूरा बाउंड्री कयल गेल छै पूरा अन्दर अन्दर तक पूरा देखै छियै पूरा रोड तक पूरा बाबाके स्थान तक पूरा रोड बनल छै